Fabio Gilvea, Yesu lɔ̃ mì be todola lɔlɔ̃awo. Mído gbe na mi to mía Fofo Yesu Kristo ƒe ŋkɔ xɔasi la dzi. Ke ame siwo be ŋkɔ mi le sea, ele nyi dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama Awudja kple ame bubuawo. Ele mía be tanya Gã si míesɔ ŋkɔ nɛ be MS de Media Service Diffusion. To enua mea, míde nusɔsrɔ̃ geɖe le eme eye míle yi edzi egbe ku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe e nunanawo. Egbea míle yi edzi ku ɖo nyagblɔɖi ƒe nunanawo.

Bubu fia la mi do ɖe dzi. Ega wɔ nyuie na mi. Ena va gbe gbɔgbɔa su mia si ye ga kplɔ mi va teƒe nyuie tɔa kple ame nyuiewo le gaƒoƒo tɔxɛa be na mia ga yi nya dzi la. Gbɔgbɔ kɔkɔe ewe wɔna nu sia nu va dze gɔme na ye dzi eye be na na dzra dziwo kple susuwo ɖo be nu siwo katã mia yi edzi egbe la papa wa gɔme sese tɔxɛ na nɔe me na mi siwo katã kplɔ mi ɖo. Eye wòawɔ nyui na mía katã. Papa akpe na wò le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen. Amen.
Enyɔ egbe la mi le kpɔkpɔ ku ɖo nka gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunanawo Mawu lɔ mi ale gbe keka ena mi Yesu Kristoa eye Yesu Kristo tsã ke ku fɔ la eba sɔ gbɔgbɔ kɔkɔea sɔ da kpo me ne mi eye gbɔgbɔ kɔkɔe tsã sɔ nu nyui aɖewo de akpo me ne mí. Enyi enua me asi ɖeka ke nyi gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana la. Edi mí le yi egbea la, míakpɔ etɔ̃lia, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana etɔ̃lia si ke ne le enu ka ta míkpɔ le eta gã si ke nyi bena, Nu siwo wogblɔna kudo enu. nusi wogblɔa ku nu, gbegbɔgblɔ vovovowo dodo kple eƒe ɖeɖe gɔme la, egbe la míawu enu ƒe nyagblɔli, nyagblɔlia enu mee tona le, enuwo ƒona. Eti ta miwo miame to se nuwo kple miabe ŋku na mi bena nunana tɔxɛ la nasu miatsɛ mia si, míayi edzi míasɔ gbe de asi na mía fofowo. nɔ kɔshikoe ayi edzi.
Egbea míayi ɖe edzi kpakple nyagblɔɖi ƒe nunana. Míakpɔe le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuieve kpukpui ame ewo. Egblɔ bena, Ame bubu la nu ku dɔwɔwɔwo. Ame bubu la nyagbɔgblɔ ɖi. Mhm. Ame bubu la gbɔgbɔwo dodo kpɔ. Mhm. Ame bubu la gbegbɔgblɔ bubu ƒomeviwo. Ame bubu la gbe bubu ƒomeviwo. ƒe gɔmeɖeɖe. Amen. Amen.
Enɔ ye dzi. Nke nyi nyagblɔɖia nsɔgbe adasi nɔ.
Ne woɖe nyagblɔɖi gɔme ɖe nyatsewo me la, efia be. woagblɔ nya siwo tso gbɔgbɔ me. Le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene kpokpui blatɔ̃ vɔ ɖekɛ míakpɔ nya si me le teƒe ma. Ƒe nya nu la, xɔsetɔwo katã ate ŋu awɔ nunana sia ŋu dɔ abe ale si gbɔgbɔ la dzi ene. Wo katã woate ŋu agblɔ nya ɖi ɖeka ɖe wo nɔewo yome eye mele be woagblɔ nyagblɔɖi siwo wu etɔ̃ le kpekpe ɖeka me o. Afi si nunana la le ame geɖe si eye wòle. lalam be yewoawɔ eŋudɔ yi ke míato akpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene ƒe ƒo blaeve vɔ asi ɖekɛ tsɔ yi blatɔ̃ vɔ etɔ̃. Axa gbãtɔa, mhm. eƒe taɖodzinu le afi siae nye. nyagblɔɖinya sia tɔgbi ƒe taɖodzinu. Ɖoƒe gbãtɔa, be woat, woatu ame ɖo. Esia fia be woado ŋusẽ xɔsetɔwo. Ɖoƒe evelia, be woaxlɔ̃ nu. be woaʋã xɔsetɔwo, be wòatsɔ nya ɖe wo ŋu. Ɖo ƒe etɔ̃lia, be wòade dzi ƒo na ame, be nàde dzi ƒo na wo la, fa akɔ na wo. Zi geɖe la, nyagblɔɖi aɖe alɔ̃. alɔ nu etɔ̃awo katã ɖe eme le ɣeyiɣi ɖeka me. Egɔme koe nye bena, nyagblɔɖia enu ame etɔ̃ si ke míeyɔ la, ela te va va eme bena, enu ame etɔ̃ la nɔ nyagblɔɖi ɖeka me alo ela te nɔ ɖeka ɖeka. Eyɔ yi edzi. Axa evelia, nukpɔsusu totro etɔ̃ siwo ku ɖe nyagblɔɖi ŋu. Ɖoƒe gbãtɔ, mele be woatɔtɔ nyagblɔɖi kple gbeƒãɖeɖe o. Ame geɖe tea ŋu tɔ ɖe edzi egbea be nyagblɔɖi ƒe nunanae nye gbeƒãɖeɖe nyui ƒe ŋutete gake, Zi geɖe la, gbeƒãɖeɖe kple nufiafia nyea ŋugbledede le Mawu ƒe Nya ŋu. Mawu ƒe Nya ŋu gbedodoɖa me. Ne gbeƒãɖela la dzra dzra ɖo nyuie le eƒe susu me la, ate ŋu akpe ɖe amewo ŋu woase Mawu ƒe Nya la gɔme to vovo na ema la, nyagblɔɖi ƒe nunana la menye nusɔsrɔ̃ nyui me metsonu o. Enye gbɔgbɔ la ɖeɖefia le eɖokui si. Nɔƒe evelia, menye ɖe woɖoe be nyagblɔɖi ƒe nunana la nagblɔ etsɔmeɖi o. Woɖo nunana sia na tutuɖo, nuxlɔ̃ame. kple akɔfafa ke menye na etsɔme nudzɔdzɔwo gbɔgblɔ ɖi o, yi ke míate ŋu akpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene kpukpui ame etɔ̃. Ɣe sia ɣi si nyagblɔɖi ƒe akpa aɖe le nyagblɔɖi aɖe me la, zi geɖe la, Esi nunana bubu, nunya ƒe nya alo sidzedze ƒe nya le dɔ wɔm le ɣeyiɣi ɖeka me tae. Nɔƒe etɔ̃lia, menye ame ŋutɔ ƒe mɔfiame tae wowɔ nyagblɔɖi na o. Ne míehiã na mía ŋutɔwo. ƒe mɔfiame la, ele be míabia Yesu yi ke míakpɔ le Yakobo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame atɔ̃. Míate ŋu adzi mɔfiame mawo le Mawu ƒe Nya, Biblia hã me. Ne nyagblɔɖinya aɖe va, mia gbɔ kple mɔfiame siwo ku ɖe etsɔme ŋu la, ɖeko wòle be wòanye wòanye be woaɖo kpe nu si Mawu ŋutɔ ɖe fia mi xoxo la dzi. Aha etɔ̃lia, Biblia. ƒe nufiafia le nyagblɔɖi ƒe nunana ŋu. Ye be ɖoƒe gbãtɔa, eƒe taɖodzinu enye be woaƒo nu na amegbetɔ le mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu nu. Yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene kpukpui ame etɔ̃. Etsoa Aƒetɔ la ƒe susuwo. va sɔlimeha la gbɔ. Nyagblɔɖila la ƒoa nu na xɔsetɔwo le Mawu ƒe ŋkɔ me ale be wòatu wo ɖo, axlɔ̃ nu wo ahafa akɔ na wo. Nɔƒe evelia, nyagblɔɖia mehiã gɔmeɖeɖe o. Gbegbɔgblɔ bubuwo ƒe nunana bia gbegɔmeɖela, gake nyagblɔɖi ya mebiae o. Nɔƒe etɔ̃lia, nyagblɔɖi ate ŋu ana ame manyanuwo naxɔ ase yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene ƒe kpui ame wuiatɔ̃ tsɔ yi ame wuiade. To nyagblɔɖi. ƒe nunana ƒe dɔwɔwɔ me la, ame siwo metrɔ dzi me o la anye ame sia ame ka ɖe edzi. Wo katã wodrɔ̃ ʋɔnui. Woaɖe eƒe dzi ƒe nya ʋeʋẽlawo afia. adze anyi le Mawu ŋkume le ɖokuibɔbɔ me. Míkpɔe dze sii be Mawu le mía dome vavã. Asubɔ Mawu. Nɔƒe enelia, Nyagblɔɖi wɔa dɔ hena xɔsetɔwo ƒe nufiafia yi ke le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame nyui ene kple ƒo blaetɔ̃ vɔ ɖekɛ. Menye esiae nye nufiame si dona tso Mawu ƒe Nya la me ɖeɖe to nufiala ƒe subɔsubɔdɔ me zi geɖe o, ke boŋ enye nufiame, si ku ɖe gbɔgbɔ me nyateƒewo ŋu to gbɔ, gbɔgbɔ la ƒe amisisi me. Ele be woatsɔ Mawu ƒe nya ado nufiafia mawo kpɔ hafi axɔ wo. Ame yeye siwo trɔ dzime la ate ŋu. asrɔ̃ ale si woazã nyagblɔɖi ƒe nunana la, ele be kpekpewo anɔ anyi na sukuviwo abe ale si nyagblɔɖilawo. ƒe sukuwo nɔ anyi le nubabla xoxoa me ene. Doƒe atɔ̃lia, ele be amewo katã nadzi vevie be yewoaxɔ nunana sia yi ke míakpɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene, kpokpui gbã tsɔ yi bla etɔ̃. Vɔ asi ɖeke. To nunana sia zazã me la, Mawu ate ŋu azã mi atsɔ ade dzi ƒo na eƒe amewo. Nɔƒe adelia, ame si le nunana la zãm la ƒe agbanɔamee dzie wònye. le eŋudɔwɔwɔ nyui alo gbegblẽ si wòwɔ, yi ke míate ŋu akpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuiene kple ƒo blaetɔ̃ vɔ eve. Nyagbɔgblɔ si dzi womeɖu o. Nyagblɔɖila la hã mele. alɔ̃dɔdɔ ƒe nɔnɔme o eye eƒe susu hã mele nunya ƒomevi aɖeke ƒe ŋusẽ te o. Megblɔa nya alo wɔa naneke si tsi tre ɖe eƒe lɔlɔ̃nu ŋu o. Nyagblɔɖi ƒe nunana la le… Nyagblɔɖila la te. Nyagblɔɖilae ƒoa nu le Mawu ƒe ŋkɔ me eye nyagblɔɖila la kpɔa ŋusẽ ɖe nya siwo wògblɔna dzi ɣesiaɣi. Ɖoƒe adrelia, esi amegbetɔ ƒe akpa nye vodada ta la, ele be, Woada nyagblɔɖi, nyagblɔɖi ya kpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta woame wuiene kpokpo blaeve-vɔ asiɖeke. Taflatse de dzesi Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia kpokpo ame enyi tsɔ yi blaeve kple blaeve-vɔ-eve. Yeremiya. ƒe agba le ta ame wuiene, wokpoe ame wuiene, tsɔe ame wuiatɔ̃. Yeremia ƒe agba le ma ke ta bla eve vɔ etɔ̃, wokpoe bla etɔ̃. Ɖo ƒe enyilia, aleke woada nyagblɔɖi aɖe kpɔ? Aha gbãtɔ, matsi tre ɖe Ŋɔŋlɔawo. ŋu gbeɖe o. Eya ta ele be woatsɔ Mawu ƒe nya la do nyagblɔɖiwo katã kpɔ. Mawu megblɔ na wò gbeɖe o. To nyagblɔɖi me be nàwɔ nane si ŋu wode se ɖo le eƒe nya me. Aha evelia, akɔ Yesu Kristo ɖe dzi ɣesiaɣi eye ma eye mado vloe gbeɖe o. Aha etɔ̃lia, atu xɔsetɔwo ɖo. axlɔ̃ nu wo ahafa akɔ na wo gbeɖe o. Axa enelia, ele be woaɖi ɖase kple xɔsetɔ akpa gãtɔ ƒe anyinɔnɔ vevietɔ esiwo, Tsiŋu siwo wozãna zi geɖe le gbeɖiɖi ƒe nunanawo ƒe dɔwɔwɔ me. Axa atɔ̃lia, ma, mado dziku na kpekpe aɖe ƒe gbɔgbɔ gbeɖe o. Togbɔ be àte ŋu. atrɔ eƒe mɔ hã. Axa adelia, ne nyagblɔɖi ƒe akpa aɖe li la, ava eme. Axa enyilia, kutsetse dodokpɔ. yi ke míakpɔ le Mateo ƒe agbalẽ ete ame adre kpokpui ame wuiade me. Esi Yesu nɔ nu ƒom tso aʋatsonyagblɔɖilawo ŋu la, eɖe gbeƒã be, Woƒe kutsetsewoe miatsɔ adze si wo. Míagbe nyagblɔɖi ɖe sia ɖe si woyɔna be nyagblɔɖi tso ame si ƒe agbenɔnɔ kple nuwɔnawo nye ŋukpe na Kristo ƒe nya la gbɔ. Ɖoƒe ama si ɖekɛlia. Ale si woagblɔ nya ɖi. Ɖe dzi ɖi, mègatsi dzodzodzoe o. Mina miaƒe susu nanɔ Yehowa ƒe gbe ŋu. Ne èse gbɔgbɔ la ƒe ʋiʋli le wò gbɔgbɔ me la, di vevie be yeanye yeanye mɔ na Mawu. Ɖo ŋku edzi be nunana wɔa dɔ to xɔse me. Dze nu si Mawu gblɔ na wò la gbɔgblɔ gɔme. Zã nya bɔbɔewo. Ne èle nu ƒom la, ɖo ŋu ɖe Mawu ŋu kpoo be wòana gbedeasi susɔeawo. susɔe o. Mègagblɔ nya ɖi wu wò xɔse me dzodzro o. Romatɔwo ƒe agbalẽ tame wuieve kpo kpoe ame ade. Dzra ɖo be yeade dzesii ne gbɔgbɔ la wu nuƒoƒo nu eye. nadzudzɔ. Amen. Amen.
Enyɔ nyagblɔɖia ƒe gɔmeɖeɖeawoe wɔa. Nu sia nye ayi ɖo sidzedze ƒe nunya. Míakpɔe le Korintatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wuieve kpukpui ame enyia me. Ne maxlẽ ye o, míayɔe míaŋlɔe ku ɖe gamea ŋuti. Ƒe fofo yi edzi. Sidzedze ƒe enya. Korintatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta. ame wui eve kpokpo ame nyi. Gɔme ɖeɖe, sidzedze nye Mawu ŋuti sidzedze si gbɔgbɔ kɔkɔe la na ame aɖe ƒe kake aɖe. Eɖea nyateƒenya alo. Nyatakaka aɖewo fiana mí to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ɖeɖefia si gbɔ dzɔdzɔmetɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu me. Amea menya nyatakaka sia tsã o eye. womete ŋu eye womate ŋu ato dzɔdzɔme mɔ aɖeke dzi anyee o. Wotsɔe na le mɔ si gbɔ mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu nu. Kpɔɖeŋu si le ŋɔŋlɔawo me. Ɖoƒe gbãtɔ, le Yesu ƒe subɔsubɔdɔa me, Yesu nya nyateƒenya aɖewo tso Natanael ŋu hafi wòdo gui kpɔ, yi ke míakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta bla, Yohanes etagbã, kpukpui blaene-vɔ-adre. tsɔ yi blaatɔ̃. Yesu nya nu geɖewo tso Samaria nyɔnua ŋu togbɔ be medo gui kpɔ o hã, yi ke míakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ eta ame ene, kpokpui ame wuienyi tsɔ yi ɖe kpokpui blaevelia. Ale si nyatakaka siawo. Yesu nɛ ku ɖe eƒe fifi kple blema ŋu ƒe nya ƒe nyenye wɔ nuku nɛ ŋutɔ. Sidzedze nya sia he nyɔnyrɔ gã aɖe vɛ mlɔeba. Nɔƒe evelia le. sɔlemeha gbãtɔ me. Anania xɔ nyatakaka te, te kple tsi kple tsitotsito ku ɖe Saul, ame si me, medo goe kpɔ o la ŋu. Enya Enya agblɔ kple aƒe si me Saul le la nyuie. Enya be Saul le gbe dom ɖa eye be ne ye Anania da eƒe asiwo ɖe edzi la, Saul akpɔ nu. yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ ta ama si ɖekɛ kpokpui ame ewo tsɔ yi bla eve. Nɔƒe etɔ̃lia, kpɔɖeŋu tso nubabla xoxoa me le Samuel ƒe agbalẽ evelia eta ame wuieve kpokpui gbã tsɔ yi ame wuiene la, Mawu ɖe nyateƒenya aɖewo. kple nya aɖewo siwo ku ɖe David ƒe dzidada ŋu la fia Natan. Axa evelia, vovototo dedie me me, sidzedzenya to vovo na amegbetɔ ƒe sidzedze si woxɔ to dzɔdzɔme mɔwo dzi. Womate ŋu ato nunya ƒe mɔnuwo dzi axɔ sidzedze nya o. Womate ŋu axɔ sidzedze mawo to agbalẽwo sɔsrɔ̃ alo nusɔsrɔ̃ aɖe xɔxɔ le. uni university me o eye sidzedzenya hã menye ŋutete si le ame si be wòasrɔ̃ Biblia, ase egɔme alo aɖe egɔme o. Axa etɔ̃lia, eƒe zazã le Ŋɔŋlɔawo me. Nɔƒe gbãtɔ be woake ɖe nu vɔ̃ ŋu. Samuel ƒe agbalẽ evelia eta ame wuieve kpe ku gbãtɔe amewo. Dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ eta ame atɔ̃ kpe ku gbãtɔe ame wuiɖekɛ. Nɔƒe evelia, be woahe luʋɔwo ava Mawu gbɔ. Yohanes ƒe agbalẽ tagbã kpokpui blaene-vɔ-adre tsɔ yi blaatɔ̃, Yohanes ƒe agbalẽ Marketa amene kpokpui amewuienyi tsɔ yi blaeve. Ɖoƒe etɔ̃lia be woafia emɔ. ahafia mɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta ama si ɖekɛ kpokpui ama wui ɖekɛ ɖo ƒe enelia be wòade dzi ƒo le dzi ɖeliame ƒo ʋiwo. Fiawo ƒe agbalẽ gbã ŋutɔ eta ama wui asi ɖekɛ kpokpui ama si ɖekɛ ɖo ƒe atɔ̃lia be. Woana woanya nu siwo ava dzɔ le etsɔme. Yohanes ƒe agbalẽ eta ame wuiɖekɛ, kpokpoe ame wuiɖekɛ tsɔ yi ame wuine. Nɔƒe adelia be wòaɖe nuŋaŋawo afia. Le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ etea amewo kpukpui blaeve vɔ eve. Axa etɔ̃lia, nunana sia zazã ye ƒe ɖoƒe gbãtɔ, nɔnɔme si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu le esi. Womate ŋu akpɔe to. Susu ŋu dɔ wɔwɔ. Nuɖeɖe le enu ŋu. Nuŋububu kple bubuawo me o eye womate ŋu akpɔe to dzɔdzɔme sigyenuwo dzi hã o. Ke boŋ to ɖeɖefia si gbɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋuto. Gbɔgbɔ kɔkɔe la dzi ko. Ɖoƒe evelia, ewɔa dɔ to xɔse me. Ame ɖeka ɖeka si xɔa ɖeɖefia la xɔe to xɔse me. Nɔƒe etɔ̃lia, woxɔa ɖeɖefia la le nyatsia ƒe susu me ke menye le nunya me alo le seselelãmeawo o. ƒe seƒe o. Nɔƒe enelia menye gbe ƒe nunana ko ŋue wònye o. Nyaɖeɖefia la xɔa nyatsia ƒe gbɔgbɔ le mɔ si womate ŋu ase o nu. Yike miakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ ta ama si ɖekɛ kpokpoe ame wi ɖekɛ. Ɖoƒe atɔ̃lia ate ŋu azu gbe ƒe nunana ne wotsɔe na ame bubuwo. Yike miakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ eta ame eve kpokpoe ame ene tsɔ yi ame adre. Miate ŋu akpɔe le Yohanes ƒe agbalẽ eta ame ene kpokpoe ame wi nyi. Kristotɔ ɖesiaɖe si yɔ fũ kple gbɔgbɔ si lɔ̃ be yeaɖo to Mawu ƒe gbe ate ŋu axɔ nunana sia. Nɔƒe adrelia, enye nunɔamesi xɔasi aɖe le Aɖaŋuɖoɖo Subɔsubɔdɔa me. Nɔƒe enyilia, be nunana sia nayi edzi aɖe eɖokui afia le ame ɖekaɖeka ƒe subɔsubɔdɔ me la, ele vevie be amea nawɔ nu ahawɔ nu ɖe eŋu le mɔ si abɔbɔ eɖokui ɖe Aƒetɔ la ƒe mɔfiafia te nu. ɖea eɖokui fiana zi geɖe kple sidzedze ƒe nya. Enye nunya si tso Mawu gbɔ be wòanya nu si woawɔ tso sidze sidzedzenya aɖe ŋu kple ale si woawɔ eŋudɔ le nunya me. ahaxɔ ahasɔ. Amen. Ƒe enyɔ mi le ye dzi ya yi ɖo nunana nunya ƒe nunya nunya ƒe nunya yo mia ye dzi. Nunya ƒe nunya yi ke miakpɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta amewuive kpokpui ame enyi. Nudzɔdzɔ sia le ŋgɔgbe le eƒe vevienyenye ta. Ena míete ŋu ƒoa nu hewɔa nu kple Mawu ƒe nunya eye wòtoa esia me. kpɔa egbɔ be míezã nunana bubuawo nyuie hewɔ wo ŋudɔ nyuie. Ne nuna, ne nunya ƒe nya la mehiã o la, woate ŋu azã nunana bubuwo le mɔ si mesɔ o nu, si ahe tɔtɔ geɖe vɛ. Gɔmeɖeɖe. Nunya ƒe nya la nye Mawu ƒe nunya kakɛ aɖe si gbɔgbɔ kɔkɔe la na le mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu nu. Ena nunya ame ɖekaɖeka aɖe enumake be wòanya alo. wòawɔe le nɔnɔme aɖe me. Zi geɖe la, Mawu na nunya ƒe nya kpe ɖe sidzedze ƒe nya ŋu ale be xɔsetɔwo nate ŋu anya ale si woawɔ sidzedze ƒe nya la ŋudɔ nyuie. Mawu tsɔ sidzedze nya aɖe. ɖe de ɖe afi si Paulo le kple nɔnɔme si me wòle la fia Anania. Mawu fiae hã to nunya ƒe nya la dzi. Nu si wòle be wòawɔ le nɔnɔme sesẽ sia me. De dzesi. Enye nunya ƒe nya, Logos, eye menye nunya ƒe nunana o. Axa evelia, kpɔɖeŋu, Ŋutsu aɖe doa go kuxiwo le se, senyawo me eye wòbia eƒe senyala. Mlɔetɔa, mena nunya kple sidzedze siwo katã le esi la eƒe asi asisi o. Eɖea nya la alo akpa si ku ɖe eƒe asisi ƒe. nuhiahiãwo ŋu hetsɔnɛ nɛ. Nenema ke Mawu ame si nyaa nu sia nu la ɖea nunya ƒe akpa tɔxɛ si hiã na viawo dometɔ ɖeka tso eƒe sidzedze ƒe nudzraɖoƒe si seɖoƒe meli na o la me. Eɖo nɛ ɖɛ to gbɔgbɔ la dzi. Aha etɔ̃lia, vovototo dedie ame me. Nunya ƒe nya yeƒe ɖoƒe gbãtɔ. Esia menye dzɔdzɔme nunya o. Menye nunya si wokpɔna. to suku nusɔsrɔ̃ me o. Nɔƒe etɔ̃lia, menye nunya si wokpɔna to nuteƒekpɔkpɔ me o. Nɔƒe enelia, menye nunya gɔ̃ hãe wònye be míase Biblia gɔme o. Nɔƒe amatɔ̃lia, nɔnɔme si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu le esi. Ɖoƒe amadielia, wotsɔe na le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe dzidzɔkpɔkpɔ nu yi ke míakpɔ le Korintatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame wuieve kpukpui ame wuiɖekɛ. Ɖoƒe amadrelia, wotsɔe na nɔnɔme alo hiahiã aɖe koŋ ta. Ɖoƒe enyilia, menye nunya ƒe nunanae o. ke boŋ nunya ƒe nyae. Axa enelia, Biblia me kpɔɖeŋu aɖewo. Nɔƒe gbãtɔ, Luka ƒe agbalẽ ta ame ene kpɔ ƒe gbã tsɔ yi ɖe ame wuietɔ̃. Egblɔ bena, Yesu te Satana kpɔ le gbe gbedadaƒo. Ŋuɖoɖo siwo. Yesu na Satana la nye nunyanya siwo gbɔgbɔ kɔkɔe la na. Taflatse,
Yesu, Satana te Yesu kpɔ le gbedaƒo.
Ɖoƒe evelia. Luka ƒe agbalẽ ta blaeve, kpokpui blaeve-vɔ-eve tsɔ yi blaeve-vɔ-ade. Agbalẽfialawo dze agbagba be yewoa yewoatre Yesu gake nunyanya si gbɔgbɔ la na la. Tɔtɔ wo katã. Ɖɔ ƒe etɔ̃lia. Yohanes ƒe agbalẽ eta ame nyi kpokpo ame tɔ̃ tsɔ yi ɖe ame wi ɖeke. Agbalẽfialawo kple Farisitɔwo gadze agbagba be yewoatre mɔ na Yesu ake, gake eƒe nunyanya nyawo kple ale si wote ɖe nɔnɔmea ŋui na eƒe futɔwo tɔtɔ. Ɖo ƒe enelia, dɔwɔwɔ ƒe agba le eta amadé kpokpui gbã tsɔ yi amatɔ̃. Nunya ƒe nunana le sɔlemeha dzikpɔkpɔ nyawo me. Ɖo ƒe amatɔ̃lia, dɔwɔwɔ ƒe agba le eta amewuiatɔ̃ kpokpui blaeve-vɔ-enyi. Ekpena ɖe ame ŋu. Wokpɔa xaxa aɖe gbɔ le hamea me. Nɔƒe amadelia, dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ ta blavevɔ adre, kɔpo blavevɔ etɔ̃ tsɔ yi blavevɔ ene. Ena Paulo te ŋu ɖu nɔnɔmea dzi si wɔe be luʋɔ geɖewo xɔ ɖeɖe. Axa atɔ̃lia, de dzesi woɖo nunya ƒe ŋugbe na Kristo yomedzelawo katã yi ke míakpɔ le Luka ƒe agbalẽ tabla vɔvɔ ɖekɛ kpukpui ame wuiene. tsɔ yi eme yɔ atɔ. Enyo mía se le fi aleke yi ta kpe ne Mawu bena egbe Mawu ve mía nu mí gblɔ nunana ame tɔ, nya gblɔ li, nya si dzedze be nya kple nunya ƒe nya la mí da kpe na Mawu bena ne Mawu ve mía nu abla na gbe ke la ba va la mía yi le nunana kpɔtsɔ dzi. Enti ta akpe na mi be mi se gɔme. Ŋ, leke mìse gɔme ɖoa? Míasɔse dɔ me nu ka ɖe edzi bena mímava nyi numanyalawo o, míanyi nunyalawo le Kristo me. Ŋutitae nufiɔfiɔ sia la, míeɖe ɖe go ɖo. Donka Mawu tɔ ne do mì ŋusẽ ne nya viɖe le mama sia nasɔ ɖo toa me kpɔa, ado gbe ɖa mía. Mida akpe na mi. Mida akpe na mi ko kpata kplɔ mi do. Egbe mi po nupo kuɖo nyagblɔɖi ƒe nunana eh, kuɖo eh, sidzedze. kuɖo nunya. Esiawo kpata nye nunana si gbɔgbɔ kɔkɔe sɔ tu Kristo ƒomea ɖo. Eye nenema amewo ko la te ŋu kpɔ gome le nene be nuwo mea. Ele nye ame ko wobɔbɔna woa ɖokuiwo, wotana ti woa ɖokuiwo, ye wotana ti be gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔna wo eye nene be nuwo la su woa si. Eye nene be nufiafiawo kpata tɔ te ɖo Biblia ƒe Ee, nufiɔfiɔ ŋuti. Kea míagba sɔ de asi na Mawu be Mawu ŋutɔ ne yi edzi be míagava do go nyi sɔ. Papa, le Yesu Kristo be ŋkɔ me, mí de akpe nɔ be wò ga kplɔ mí, ẽ, le nufiɔfiɔ me egbe. Papa, akpe be na ɖe, ẽ, wò ŋutɔ a ga yi edzi. Mía mí le tɔ te vɔa wò yɔ ŋutɔ te wò yi edzi be na a trɔ nɔ tu viwò ɖo.